Бу ас асты олорон эрэ ону маны аһаҕан бараммын чэ эппиэттиэхпин баҕарабын аһа. Холобура ити сахалыы ватсап бөлөхтөрүгэр олорор уонна эти бөлөхтөрү тэрийбит админнарга Бэйэм сүбэбин этиэхпин баҕарабын аһа. Бу биһиги холобура хас биирдии бөлөхтөөх дьон бу саха норуотун иннигэр улахан эппиэтинэһи ылан олоробут аһа. Ол иһин буоллаҕына бу бу сахалар хайдах буолуохтарай, тугу толкуйдуохтарай, туох туһаҕар киириэхтэрэй игин ол биһиититтэн тутулуктаах буолан хаалбыт билигин аһа. Ол иһин олох эппиэтинэскитин өйдөөн Ити араас мистиктары эбэтэр араас дойҕохтору таһаарар дьоннору холобура личкатыгар суруйан ыым ыы тохтотуохха наада буолла дии санаатым аһа тоҕо диэтэххинэ э дьоннору аһары ыым аһары иирдэн эрэллэрэ аһа аһары мистикаҕа оҕуннаран холобура ити туһахха киирэрбит ити манипуляция киирэрбит олох элбээн иһэрэ аһа ол иһин ыым Болҕомтолоох буолуоххайыҥ уонна саха норуотун туһугар оттон кыһаллыаххайыҥ ааһа уонна эппиэтинэспитин өйдүөхпүтүн наада ааһа биһиги эппиэтинэспитин ааһа бу эн админ буоллаххына бөлөх тэрийбит буоллаххына эн эппиэтинэстээх буолуохтааххын уонна хас биирдии киһи тугу суруйарын хонтуруоллуохтааххын уонна холобура олох откровеннай идиотизмы ыыталлар ааһа Итини барытын эһи тарҕата олороҕут дии, аһаа, итини дьонноруҥ былаана били ааҕа-ааҕа кырдьык оннук быһыылаах диэбит курдук уже били окно овертона арыйаҕыт аһаа ол наадата суох ол олох куһаҕан ньыма олох куһаҕан быһыы ити аһаа уонна ити аньыы-хара буолар аһаа норуотуҥ иннигэр итинник эн окно овертона арыйаҥҥын холобура эн бэйэҥ норуоккун сиир энергияны эрэ киллэрэҕин өйү-санааны киллэрэҕин аһаа Ону өйдүөххүн наада, хас биирдии аты миин. Баһаалыста туһугар бу мин видеобун олох хас биирдии бөлөххө тарҕатыҥ ааһа уонна уопсайынан бу тема кырдьык хас биирдии бөлөххө ырытыллан уопсайынан уопсай сүбэ булуохха наада ааһа. Тоҕо диэтэххинэ Мин бэйэм норуотум манипуляция киирэн онно-манна түбэһин олох баҕарбаппын аһа, ол иһин холобура ити араас фейктэр бу бу фейкабыт ити фейкабыт диэн холобура быһааран өйдөтүүгэ наһаа элбэх бириэмэ барара аһа. Итинник холобура Эһи-бээҕит эмиэ дьонноргутун көрүҥ ээ, бөлөххүтүн хонтуруоллааҥ, холобура. Уонна итинник откровеннай фейктэри ыытар дьону уодьуганнааҥ уонна таһааран кэбиһиҥ, аһа куруук ыыта турар буоллаҕына. Ол аата атыыламмыт киһи диэн буолар аһа. Ол аата буоллаҕына бу норуотун туһугар буолбакка эрэ бэйэтин туһугар сылдьар киһи диэн аһа. Ол бэйэтин туһугар сылдьар киһи буолла бэйэтэ бөлөх тэрийдин уонна онно дьоннору ыҥырдын. Аһа уонна онно олорон эрэ чөтөһө баҕар ол фейтерын ыыттын аһа. Мин оннук диэн өйдүүбүн аһа уонна бу видеону олох бары тарҕатан олохчу кайясна өйдüөхпүтүн наада буолла уже өйдüөхпүтүн наада буолла. Аһары бардыбыт би аһары бардыбыт. Махталы кытары истибиккитигэр